Angĩkorwo ndĩ wĩra nĩkĩo rĩu ũrona haha nĩho njikaraga tondũ gaka na haha no ingĩhota kũrĩha, Eh, rĩu no tũbarũa haha na harĩa, no ti atĩ nĩ thĩna ũguo aca, mũnene. ah, ah, ũci- ndũ- ndũkanakorwo ũgĩcokia Mm. kwĩragwo atĩrĩrĩ Mm, ngai arathimagĩra mũndũ harĩa arĩ okay, ona niĩ ndarathimirwo harĩa niĩ ndirĩ aciari eh. aciari akwa nĩ mambire magĩthiĩ na

ĩni na tigũbanga tigũbanga nĩ tũthiĩ on on friday eh, on friday i can take you for a cup na ndoka nja ndacemania na kĩmwana kĩ aha ndiĩ kana nĩ cio kũreha gũkũ kana nĩ woya gatakataka gũkũ akĩonagia nĩ ũrĩa ũkoragwo aroraga gũkũ ũguo tax collector ah, akuoya takataka gũkũ nyũmba na maũndũ ma kũrora gũkũ nĩ wororaga

Aya ona moka ndũgatinde ũkĩnjĩra Okay. niĩ nĩ ngũka ngũ- ngũrore menye ũrĩa ũrathiĩ na mbere Okay. ndũgatinde ũkĩmera atĩ ndoka gũkũ Okay. aca Atina thĩna basi. eh, Tũgũkĩaria. thengiũ mũno Na nĩndakena nĩguo nĩwe gũcera gũkũ. eh, Nawe ndũgakĩmake. so I'm welcomed

wĩra waku karĩ ũrĩkũ mburoti ti ũtherie Nĩngwĩka Yaku mo- karĩ ũrĩkũ? nĩngwĩka macio na mothe nda- ndarora wega kinya ngũkũ ũrĩa uge hena nyau irarĩa ya njirani nĩ wamenya kũrĩa irathiĩ ĩyo yayũ nĩ nyau mathĩ ingĩkũhenia Eh, tu- eh, nyau rehe ũyũ nake nũ gani nyũmba kwendaga Aca.

out we nawe ke atiriri ndukugwa ne gwakwa nduthie biu we nawe ri ehe nguo ciaku na kuria wigaga kero-ini Mathira- hara nu rera mathi thikĩrĩria tu hana nyukwa nie nduthie ukae nguo ndauga nĩ sorry mathi we nguo ciaku rehe umbe uthie ta biu

nä ingä atå må thiä å guo wothe tokoragwo å nguä te atä a we Oi, å ronete ndä kä rimå ti atä nä kä rimå kumbe ona andå acio ũrĩa- ũrĩa ugaga atĩ wandĩkĩte te maga gũgwĩkĩra mathabu ararĩ mboci yaku nĩ ona nda- ndarigwo ndarirwo nĩ cia ũngĩ kwenda we tandekia ndauga ndekia na hatirĩ chance ndĩrakũhe na ũndeki ona kumbe nĩkĩo ndĩraigua ũkĩnunga gĩcoro gũkũ kĩa ng'ombe ngarigwo mũndũ ũyũ aranunga gĩcoro atĩa nä gũkũ kiugo kä ndekie ranunga gatinie baby kĩndekie ta ndekie na niĩ gũkũ gwaku niĩ ndũ- ndũkanyona rĩngĩ Please, ũriganĩrwo nĩ please, completely please, nĩwaigua baby, please. na nä wariganä rwo rä u ndakwĩra ũriganĩrwo nĩ niĩ wariganä rwo rä u maå ndå marä a mothe tå rekaga na niĩ ndũkananjarĩrie na ndikone ũbuatĩte rĩngĩ nĩwaigua no please baby come on

nona ona korwo ndakwĩrire kuma kĩambĩrĩria no ndũngĩagĩtĩkĩrire baby please kai ndarirwo nĩ cia ũngĩkwenda rĩu we ngai kaĩ kĩndũ gĩakũrĩire ah, mũndũ wa maheni angĩkorwo ũguo nĩguo kwehenia ona mũci no ũgĩake rĩu ndingĩaka mũciĩ we mũndũ wa maheni maheni ũtangĩmenya ndakũhenia rĩngĩ ndĩ ndikwaria ma ndakũhenia rĩngĩ ona hĩndĩ ĩrĩa hĩndĩ ĩrĩa twacemanĩtie na nawe haha na wanjikũ kĩrĩa gĩtarĩ magego kiugaga he thabũ rĩ ndiakũririe no ũcio kĩnjĩra atĩ ona ndũmũĩ maũndũ mau kĩrĩa gĩtarĩ magego haha kiuga maũndũ macio matingĩtũteithia thaa ici rĩu nĩ ngwenda ngũhoyaga ũrekeri ũndekere twambĩrĩrie maica mangĩ niĩ hatikĩrĩ gũkũrekera ndĩrakũrekera nĩ warĩkia coka kwĩ wanjikũ ũcio na niĩ rĩ ũndige thiĩ na mbere na maica makwa nĩ sawa na ũriganĩrwo nĩ niĩ completely na niĩ gũkũ ndũkanyona rĩngĩ kwaria ma na nĩ ndathiĩ please

atũire thimũ-inĩ, okaga wĩra-inĩ akoya mbeca, ndiũĩ kũrĩa atwaraga. Kũhũrĩrwo mathimũ nĩ ahiki, nginya makahũrĩra kũnuma, mau niĩ ndingĩhota niĩ ndĩ mũrũrũ. Nĩ akũgũthĩte handũ? Aranjĩrire ona no nyume thiĩ kwĩ mami witũ ena mburoti, ena mbeca. Nĩ akũhũraga ya mwĩrĩ? to ĩyo nĩ issue ya mbere ndahũraga ya mwĩrĩ no nĩ enumaga Ĩĩ, gũkũruma ti ti mũndũ mũnene iru- irumi ti mahigaĩ tokonya gĩticiĩte gũkĩra kĩrĩma nĩho tũngĩamba kũhĩtanĩria mam nĩ ndingĩhota maya mangĩ no twarĩrĩrie mam nĩ ndingĩcoka kũu nĩ ndĩ mũnogu ndĩ mũnogu biũ nĩ wĩrĩte aciari ake ona ndamera matingĩtĩkia. Ĩĩ tondũ we kwaria ma akĩonekaga ĩ mũthuri wa mwana wa pastor Innocent Gathingu wa Thema. Mhm. Nĩ ũndũ ũramũigĩrĩra. ndiramũigĩrĩra mamu okaga nginya biacara-inĩ ahoya mbeca ciakwa thũkũmĩte mũthenya mũgima agathiĩ nacio ona ndi- ndiũĩ ekaga atĩa na mbeca icio Nĩ kũndũ ngwenda gũkwĩra. Hmm? Mm. none mũciĩ ũyũ ndĩ tiguo atĩ thoguo nĩ mũraika atĩ nĩ mwega mũno ndũrĩtie gũkũ nĩ gũkirĩrĩria na kũmĩrĩria ingĩririkana tũgĩka- tũgĩkakinya mũtarĩ mwaciarwo thĩna ũrĩa tũrĩte nake na maũndũ marĩa ngirĩrĩirie mũgĩgakinya mũkinyĩte niĩ ndingĩkũmĩria tũcukũ hagakorwo igũikare hau gũtihingo ikara gũkũ ũtigathiĩ ũgĩe mũthuri ũngĩ wa- wa thahabu athuri othe no ngwĩrie material nĩ ĩmwe ngora nĩ ĩmwe different nĩ nĩ kara mahũa maroro naigua no mam niĩ Mati- ndingĩhota wĩ ndũngĩhota tũrĩ anyinyi mũno ndakũbundithirie ũndũ ũmwe in my life never say i won't and i can't mũndũ ti ũndũ ũguo atĩ ndingĩhota ĩyo ti vocabulary ĩbatiĩ gũkorwo kanua-inĩ gaku wĩ mwana wakwa mũndũ nĩ kũgeria ageragia Ma ũrarĩria mũndũ e thimũ-inĩ ona ndũramenya araria na ũ, mwaikaranga arakwarĩria ũrĩa arenda. Ũcio ma niĩ ndĩ mũnogu, ndĩ mũnogu. Gĩkũyũ kĩoigire atĩrĩrĩ, ndũteagwo ũtarĩ mwati-ĩ, kĩu nĩ gĩkũyũ. Niĩ ndingĩkũ encourage atĩ ũtuĩke atĩ o o ũguo woka ũgũikara gũkũ tũmwĩterere, aca. Niĩ ona kaba njethe mũthuri ũngĩ. Nĩtũkũ, nĩũrĩkũ ũkuona mwega gũkĩra ũcio? ndĩrakwĩra gũtirĩ mũthuri mwega athuri nĩ aingĩ Hey. we eria yo ndia kwega story ura meri wa hane kairetu No, e kairĩtu e kairetu karĩ- gagitaya kairĩtu kau ge kuma nyũmba kau gakenyita mahĩndĩ karĩkũ Ka- ta gakombe ka mwana atä gå kå nä tå ranegena niä ona ndä rarigirwo atä ä gaka kaumana nakå nũ ũranegena hĩndĩ ĩyo nĩ tũranegena atĩ gũkũ tũrairie inegene nginya ngarigwo atĩrĩrĩ karaire cũnja atä gå kå nä koragwo mbå gwakwa nä Atĩ nĩ kũraigwo koragwo rå gaga mbå gwake ngirigwo gakora å rore må rango-inä karunguo rä rä karora wa mbere rä nũ ũrauga mbu nĩwe kana nĩ ũyũ rä u ndiramenya nä Tũrati- ona ithuĩ tũ- tũratigirwo hau niyo ndĩraugaga atĩrĩ Okay. aigua mbuĩ ona kĩnĩ angĩramũkĩririe ĩ mũkĩhianane nĩgetha rũciũ rũngĩrĩ ndakanakiũrie mũndå ndakanakä å rie må ndå na by the way tondå må raria å horo å cio rekei ndä mwä re

Ma. Nĩ tũkũhota. Niĩ ta ni Angĩgũtha yotha. angĩgũthagũtha mũcai wĩ riko niĩ tonda kũiga nja mathaa merĩ ndekaga ũtherũke Ĩra- ĩ- ĩ ambe aigue kanyama gakĩnunga gwaku na ndũrĩhĩte rent Na ngima. Nĩ ũkũmwĩra nĩkĩ Na ngima ya kũruga na njiko. nĩ ũkũmwĩra nĩkĩ rä u anjirå atä nä ndä raigua nä kä mwä kanä te na må thuri baba ona kamwira unjurite niki twekanite ta makamam aranjira njoke mucii ucio ona ndarenda kũnjigua niĩ mũgane maũndũ marĩa anjĩkĩte, baba ndĩrakwĩra mũgane okĩte mũci tene nĩ thaa inyanya cia ũtukũ, ũcio nĩ tene, ndĩmwaragĩria ta mũtumia na mũthuri, no ũkĩmwarĩria e thimũ-inĩ, mathimũ ona tũtihurũkaga, mathimũ ahiki. Rĩu wanjirũ rĩ, mĩci nĩguo ĩkoragwo na mĩci. mũkĩendana rĩ onawe mwahũranagĩra thimũ nake na mũgĩcoka mũkĩendana na ũkiuma gũkũ ũkĩgeria kũgũthaitha wanjirũ wanjirũ wanjirũ ĩ nĩ- nĩ wonete wega rĩa mũico wekire atĩa ndokire ngĩrwo nĩ ũkuire nguo nĩ ũthire mũgani ũcio ndarĩ oka haha ona ndiũ ũranjĩra mũgani ũrĩkũ baba ndindaga wĩra, agoka hwainĩ agakua mbeca ciothe thũkũmĩte, ona ndiũĩ atwaraga mbeca icio kũ. Rĩu Wanjirũ rĩ, nĩkĩo wĩ gũkũ na mamu wanyu arakwenda ũnyite njĩra ũthiĩ. Ona niĩ korwo nĩ njũria ingiuga ũnyite njĩra ũkĩ, ũthiĩ. No tondũ mwana mũciare ndateagwo Wanjirũ, na indo ici ciothe cigũkũ buroti ici kĩ niĩ ndĩrenda ũkorwo ũgĩcirora no no nona ũkiuma gũkũ wanjĩrire ndathiĩ ngĩ- ngĩigua rũcinĩ gũgĩũkwo nĩwoire nguo nĩwathiĩ rĩu rĩ ndirĩ kahĩĩ we nĩwe wagĩrĩirwo nĩ kũrora indo irĩkũ no rĩu niĩ ndingĩkwĩhoka 100% tondũ nĩ ũyona mbere ũrĩa ndĩrakoretwo ngwĩhokete no rĩrĩa ndakorire nĩ wagũtha mũrango ũcio nĩ wathiĩ ngĩgĩa na kaũndũ gaku rĩu na tondũ nĩ wacoka niĩ nĩ ũnjĩre nama nama atĩ hatirĩ hĩndĩ ũkũnyita njĩra ũthiĩ

nĩ ndĩrenda gũthamia wĩra ngũthamia wĩra ĩĩ na rĩu ngona kũrĩa ndĩrathiĩ rĩ ndingĩhotaga kuma na gũkũ ngathiĩ na kũu rĩu mami niĩ nĩ ndĩrenda ndĩreciria kũhama Yaani, ona ndiĩ na ihenya mũno nĩ ngwenda ona ũnjarie tuka deposit nyambie ndĩhe gatuka gakwa na kũu arabu ndĩbange gũthiĩ gĩtumo ici-rĩ na rĩu wa thamaniki Eh, gũtirĩ na ũru he mũndũ mami. kũrakarĩtie aca ndirĩ mũrakaru rĩu niĩ gũtirĩ ndi- mwanake mwega nĩguo ũrĩha nyũmba na niĩ ndirĩ gĩtĩo na ũru mama Mm. ona ndĩ acaragia ta mbĩku tabi nĩambie kumagara nyamagarire Mm. arĩ handũ ndĩrendaga kũmũtara ndĩrorĩtie ũhoro wa manager mũkawa mũkawa ndũgĩthiĩ mũrĩrie ndũkĩmũrĩrie Mm, rĩu ndirĩ na ũru mama no rĩu deposit rĩ Eh, thaa ici thaa ici rĩ anga nawe nĩwa- nĩwateng'era mũno gwĩtia mm, nĩkĩ mama? Mm, nĩwateng'era gwĩtia thaa ici rĩ mũndũ agĩkiumagĩrĩrwo hinahi Eh, oh, rĩ- mũndũ agĩkiumagĩrĩrwo hinahi Eh. Iyo, na ndũmenya kinya mbeca itikĩigagwo nyũmba oro ũguo nĩguo Mm, mbeca ta ici itigagwo nyũmba oro ũguo Eh, mm. Nĩ ũkaĩ hau ndũngĩamba gũthama wee. Ona ndirĩ na ũrũ mami. Mm, ha gũthama ĩ. Ĩĩ no kuona ndĩrona Ndũngĩamba gũthama rĩ wĩ. mĩthiĩre Mm. nĩ ũndũ wa kumana na gũkũ ngiuma wĩra ũtukũ gũka na gũkũ. Ndĩkĩona na nguhĩrĩrie gatuka gakwa na kũu. No gatirĩ na thĩna mũnene. Tũgwĩciria tũgũcira tũkũmenya tũkũmenya. No ĩĩ nĩ tũkũmenya. Ngũhe thikũ ta cigana? ndũkĩrĩ o gũkũ kaĩ tũkũriganwo tũtingĩriganwo Ĩ, ũkĩrĩ o gũkũ we Ĩ. Ĩ, na mweri ũkĩkinyĩte mũico rĩu ũgĩthama. mam ngwĩciragia ko nĩ ndona tabirĩ nĩ ndingĩamũtwara hwainĩ Ĩ, ndigũkĩmũhũrĩra thimũ ndĩmwĩre ahiũhe ona no ũhe namba namba Ĩ. Angĩkorwo nĩ wĩra rĩ, ke ngĩoe thimũ nyũmba nĩ ngũkũnengera. Eh, kanamba gake Eh, ndirĩ nayo mũtwe wega Eh. Mm, nĩ ngũkũrutĩra thimũ-inĩ ngũnengere Eh, ũguo nyambe thiĩ ngĩre kana Eh, we nĩ ũkũ- nĩ ngũkũnengera okay kendute njoe thimũ mwaki-inĩ Eh. Eh, haya haya

Ũndũ angĩkorwo ũranjĩra ũguo ĩ, ũcio ũkorwo wĩna meciria mangĩ. Ĩĩ, marĩkũ? Githĩ ndirakwĩra nĩ gũthiĩ tũrathiĩ? Ndiragĩthiĩ nawe arabu ngona meciria marĩkũ nginya We, ningĩte nĩ- itua. ĩhĩ, no mũbange ũndũ na mũndũ ĩ. Thikĩrĩria. Na nĩ ũbangĩte gũthiĩ wĩna tũmaũndũ. Twathiĩ-rĩ, nĩ wamenya ngũtĩrĩte-rĩ, mĩeri ĩtandatũ ĩgĩthira, nĩ gũkorwo tũgũrĩte riboti njega kũrĩ mũkũrũ, na kĩrĩa kĩrutagwo, kũrĩa gwĩkagwo njĩke. Ĩni. mũkũrũ wakwa thaa ici no ahe gũtirĩ kĩndũ atangĩhe ingĩkũinũkia gũtirĩ kĩndũ arigia atangĩhe ingĩkũinũkia hakuna sawa sawa wanyita atwĩre etereire nĩguo mĩtũ sawa sawa gũtirĩ ũndũ ũgũthũka Ĩĩ. Nĩndĩra- nĩndĩrakĩ hope ũ- ũ- ũhoro wothe ũkorwo wĩ sawa mbũri nĩ ngũruta kĩrĩa mbũri mũno nĩ ngũruta rĩki

Mũrataguo ndakwĩrĩte ũrĩa ekire? Nĩ anjĩrĩte ũguo no rĩu ndirakĩmenya ndirakiugaga rĩu rĩu aranjĩraga rĩu njũke njarie nawe. Warie na niĩ atĩa? Rĩu rĩ nĩwamenya mũndũ mũndũ nĩ ahĩtagia. Ĩ akahĩtia arabu akoherwo akahĩtia akoherwo akahĩtia. Aca mũndũ nĩ ahĩtagia na ndũbatiĩ kũmohera. Ĩ ũguo rĩ rĩu andũmĩte ngwĩre atĩrĩrĩ ũmohere. Ndĩmuohe, nĩ maita maigana ndĩmuoheire? Ĩĩ mũndũ ndũbatiĩ kũmwa- ndũ- ndũbatiĩ gũtara maita marĩa woheire mũndũ no rĩu rĩ rĩu no ahĩtie Onawe rĩ, ithe ndũrĩ na mũtumia? Ĩĩ, Mũtumia waku akũhĩtĩrie, ĩĩ, ũkamuohera, agakũhĩtĩria, ũkamuohera. ĩĩ. Onawe wĩ mũndũ. aca ũtagĩbatiĩ gũtara maita marĩa Nĩũnogaga. mũndũ ahĩtĩtie Mm. ĩni no rĩu thaa ici nĩ anjĩrĩte ũmuohere e sorry mũno sorry mũno ingĩmuonete haha okorwo e sorry mũno rĩ Eh. ingĩmuonete haha agoka na maru mũndũ ambaga gũtũra- gũtũma mũrata wake Mm. agoka we thiĩ nyambe ũmwĩ- ngũiguithie Mhm. tondũ nĩwamenya nĩ akwendete kanyenda atĩa nĩ akwendete ndũngĩenda mũndũ na Eh. ũmũhĩtagĩrie ũrĩa ũkwenda aca ĩka ũguo ĩ wendo nĩ nĩ kũiguana na ũkathikĩrĩria ũrĩa ũngĩ mwĩ nake nyũmba nĩ waigua no ndaiguaga ĩ ekaga ũrĩa kwenda akanuma ũrĩa kwenda rĩu thaa ici ndacoka gwitũ nĩguo oĩ no ndĩmũ- ndĩmũrekere kaya ũta- akaya toĩ ngai ko ũtamwendete nĩ ndĩmwendete no ĩ nĩ ndĩ mũnogu thiĩ ũmwĩre oke na maru nĩ ngeciria aturie maru ĩĩ oke na maru aca ĩĩ aca tiga kũ- mũndũ ndarakaraga ũguo tondũ wa rĩrĩ okay anakũhĩtĩria onawe wanamũhĩtĩria ya no rĩu rĩ gwĩko we anakuohera rĩ onawe ndĩmuoheire maita maigana nĩ ndũra ndũbati gũtara maita Mm. Ĩĩ, tondũ we gwĩko we wanamũhĩtĩria na akuohera rĩ onawe ũbatiĩ ũmuohere we ĩka ũũ ĩ Ĩĩ. thiĩ ũmwĩre Ĩĩ. nduga nĩ ngũmuohera Ĩĩ. no oke na maru aturĩtie maru Ii. oke na maru akĩrĩraga Ĩĩ. Ii. nĩgetha ũmuohere Ii. Tabi, kahinda nĩ gakinya wa gũthiĩ rĩu. Ndikwĩrire.

Ĩ- ĩ, harĩ mũndũ ndĩrenda gũthiĩ kuona bundi oke hingũre ite- itanda ici koguo tũrathama Neno. thaa ici kana ũmũthĩ Thaa ici. nĩgũthiĩ tũ- mũkũrũ agĩkinya gũkũ Mm. gũkũ tũthiĩte ta kĩrĩa cia marirũ Wow. ndĩrenda gũthiĩ gũcaria bundi ya hingũrĩra indo Mm. Eh. na njoe ngari ngari ndĩracarĩtie nĩ ndarĩtie na mwene karori keo Mm. mũrata wakwa etagwo mũturi Mm. nini ndirĩ ũndũ itabangĩte mm. ĩni angenia no gĩkorirwo kĩrĩ na ũndũ ũngĩ ũngiuga kana nĩ ũndũ ũrenda kuga ndĩ na nganja wakoe aigua mm. kanĩ kangu Reke hanini. Mama, Thaa icio mwĩbange tene tene. gũtanathera mũkorwo mwĩbangĩte na mwagoka mũgakũra Wa- tũtiragia na nenyu tũtiragia ona- thikĩrĩria ona thaa ikũmi na igĩrĩ citangĩkinyĩte kaĩ kwĩ wa- kwĩ ma- mathaa mũbang- mũbangagĩra mathaa inyuĩ mũtakĩrĩ mũbango wa kwa mũthenya wa mũthĩ itarake mũtiga gũkũ ngĩthi cuguri ciakwa kĩroko tene ndiramũtiga ũguo, ona- gũkũ mwĩba ona- ngari citakĩambĩrĩirie gũthiĩ ũngĩrĩ ũkĩbanga ona nĩ ũngĩohete indo nĩ ũngĩohete indo ndarĩ serious ũrarĩ toro mwega nyama ĩyo mũrĩaga o mũthenya o mũthenya mũngĩcokanagĩria mbia mũtigĩga kwana thĩna wa kũrĩha nyũmba Mathĩ githĩ tũtiraririe ũhoro ũcio ira. tũtirarĩ na ũũru. tũtira tũraugire ũndũ ũngĩ tũraugire atĩrĩrĩ mũroke gũkũũra na gũthiĩ tene nĩ tene Atĩrĩrĩ mathe, mũndũ nĩ aiguaga mũndũ. Tũigue tu. Please. Nyũmba nĩ yakwa nĩ ndĩrona thutha waku ũrĩa ngwenda. Nĩ Na tũtigo- ndiramwenda gũkũ. Tũtigũtũra o hĩndĩ ciothe. Ndũmĩkũigua taiguaga gĩkũyũ. Nĩguo ndĩramwĩrire.

Rĩu rĩ. Icio nĩ irĩ cia mwana cia Thama icio hũthĩra igũthama. Aca, mam, Hũthĩra icio gũtha- thikĩrĩria. Ah, Ah, mam, thikĩrĩria. Icio mũhũthĩre gũthama. Mwana rĩ, thikĩrĩria mwana, thikĩrĩria mwana rĩ, tũkũmũtwaraga thibitarĩ. Na ona nĩ gũkomba tũgũkombete ke. Ke nĩgetha. Ndikwenda. Ke.

Ngai mama. Babe rĩu tũgwĩka atĩa na mami nĩ arega tũthi tũmũteithe kana twĩke atĩa Rĩu menye mathiĩ gũkinya hau rĩ niĩ ndirona ta he handũ tũngĩiguana nake rĩu no tũthambine na ndiĩ kũrĩa tũgũthiĩ no ndĩna rĩciria ĩ kaa tũthiĩ gĩcagi No Aca. gĩcagi aca. tũingĩre twĩcirie ũrĩa tũgwĩka kũrĩa tũgũthiĩ ngai atũtongorie angĩkorwo nĩ arega nginya mbia tũthiĩ mwana tũgũtwara He, mũkino ũyũ ũkaga na ũhoro ũguo ndakwĩra baba akiuga nĩ ũndũ wa maũndũ maya ũguo mathiĩte ndakiuga kende hau nĩ mũrata wakwa wetagwo saraũ Ĩ tharau. saraũ saraũ ĩĩ Oh. Eh, rĩu tũkoragwo nake twendagia nake ngari Mhm. na okũrĩa tũkoragwo wĩra tũthiaga nake Na nĩ arĩ mũciĩ. nĩ arĩ mũciĩ Ĩĩ. rĩu rĩ sarahũ rĩ Ĩĩ, mũthee nĩ wakĩrwo mũke gũkũ Ĩĩ. nĩ akwĩra gĩtũmi kĩa mũke Na ba- baba ũyũ ũyũ- ũyũ nĩ oĩ Ĩĩ, nĩ njũĩ Eh, agĩkwĩra ũke o ũguo muoka mũke muoe mũndũ mũinũke

ndũbatiĩ gũkorwo akĩrĩa mũtu wakwa gũkũ nĩ ũndũ oimĩte gwaku ona tũtanakinya mũtu-inĩ rĩ isitoshe rĩrĩa mũikarĩte nyũmba nĩ ũtarani arĩ kwao ĩĩ Hmm? atĩrĩrĩ mami nĩkĩo ndakwĩra atĩrĩrĩ ona ndakwĩra hĩndĩ ndagũtarĩrĩ ndakwĩra atĩrĩrĩ mwena baba niĩ mahĩtia makwa niĩ nĩherete na ngamenya atĩ niĩ ndamũhĩtĩirie. Na niĩ kuma kĩambĩrĩria niĩ nĩ ndamwendete mũno, na ngamwenda na ngoro yakwa, na nĩ ndĩriraga nĩ nĩ ngoma ũrĩkũ wanyingĩrĩire. Wendo ũkĩũrĩra ndirica-inĩ thaa inyanya cia ũtukũ. Atĩrĩrĩ, tamba ũtige. Ndũrire mami. Tamba ũrũgame nginya hau. Waiga nĩ wamwendete mũno. Ũgĩcoka, Ona thaa ici nĩ oka ndĩmwendete. akĩnjĩra atĩrĩrĩ, nĩ wagĩire na mũndũ ũngĩ wendete makĩria. Niĩ tiga mũndũ ũrĩa nyendete makĩria tiga arĩ Ngai. Ĩ nake Ũyũ- ĩno ũyũ nĩyo Ngai yakwa thimũ ĩno yake. ithĩ thimũ ĩno tiyo ĩratũma mũhĩtanie ithĩ ĩno ndĩatuĩkire mũtumia waku wa kerĩ Aca, aca baba, reke ngwĩre. reke ngwĩre Thimũ ĩno rĩ, kĩrĩa gĩtũmaga ahĩngĩce nayo nĩ rĩrĩ, thimũ ĩno niĩ hũragĩrwo nĩ ũndũ wa wĩra. No igua twendagia wĩra, nĩ ma? Nĩ ma. Ndahũrwo ndahũrwo thimũ rĩ, we eciragia ta atĩ ndahũrwo nĩ client ahiki Nĩ ahiki aci- ahiki acio mahũragĩra kũnuma babe tho- Aya, acio okay, nĩ andũ oh, arĩa tu- erĩ. we tũtinoka nĩ ũndũ wa maũndũ macio rĩu we rĩ mũgane rĩ nona ũrĩa ndĩmũthondekithĩtie gũkũ nona gũkũ ũrĩa mũhare ũmũharaga ũguo Baba icio nĩ nyau endete gũthaka na nyau mũno nyau mũndũ hau hatirĩ na thĩna na tondũ nĩ ũkire na nĩ warehwo nĩ saraũ rĩ rĩu bwana saraũ ũyũ nĩwe mwagĩra na niĩ atakĩarĩtie no anga nĩ mũrathi na niĩ no anga mũragĩkua nyina rĩu rĩ naho yoĩ we yarie naho nĩ oheragwo atĩrĩrĩ awa Hmm. ũngĩona tũkĩte rĩ Ĩĩ. niĩ nĩ maithori nyonete ma mũthuri ũyũ mũrata wakwa Mhm, mhm. na nĩ eriragĩria mũciĩ ta ũrĩa ngoragwo naguo waku nĩ mwega ĩĩ wakwa ndũrĩ mathĩna Mhm. onokorwo matikĩagaga rĩngĩ haha na harĩa Ĩĩ. no rĩu tũmaũndũ tũu ararĩ natuo hau mbere-inĩ twarĩtie na agĩtuĩka nĩ egũcenjia Eh, na nĩkĩo ndetĩkĩra gũka okay. baba niĩ ona nĩ njenjetie ona mũtũrĩre wakwa ũngĩrora ũguo niĩ nĩ njenjetie na rĩu rĩ ngetĩkĩra. na ithuĩ ti ithuĩ tũkũtuaga itua Eh, nĩwe mũkire nĩ ũndũ wa wanjirũ nĩguo. Eh, ne haha Eh, awa. rĩu ithuĩ tũtirĩ na option aiga nĩ egũthiĩ rĩ n- niĩ ndĩũ ndege niga kĩrĩa ngiuga rĩ kwa maiguithania rĩ ti handũ ndigana ĩ ndathime nĩguo na njingĩra kĩrore ta kĩa kĩongereke kĩrore ta kĩa ndĩna kĩo nĩ ũndũ wa mwarĩ wa nyina ĩĩ ona kũrire ta mũndũ wathore kwarema ĩĩ na ndekuga ũhoro ona kaba ũyũ tũrakĩmenya e moko-inĩ ma ũĩ ma Ĩ, ĩ mũgane moko-inĩ makwa no reke ngwĩre no no kĩrema rĩngĩ tandũra wega reke tũkĩre tũkĩre tena thoguo rĩ tena njĩkĩra ũguo kana ona Wetu takĩra mũtuka wa mama mbere mwanyu kũmũra hũra Niĩ mami- Kũmũturatura nĩ mami ndarĩ haha. gũikara nake ona reke eyarie babe Twĩre. nĩ ũrĩa ngwendete twĩre wanjirũ nĩ nguga okorwo nĩ agũcenjia nĩ ngũcoka gũtirĩ na thĩna okay kwĩnyihanyia nĩ ũndũ wa bata

ciana ici cingĩatigĩra mathĩ ngũyũ ũrenda kũnengere mbia aca thiaga cukari ciaku reke ngũtũme niĩ reke no no ũguo woka na mũthuri ũrĩa mũthuri mwanake rĩu rĩũka rĩngĩ rĩ ũke na athuri tũkĩmenyaga aciari aku. tũkĩmenyaga aciari aku Eh, ithe ta rĩu ndĩroka kwa kwa wanjirũ ũguo ũkahũra ũndi na gũ- eh. Ĩĩ, koguo rĩ, Hau- hau rĩ awa rĩ nĩwaria wega ĩĩ.